Bom dia, bom dia, bom dia pa tudo alguém, tá esperando tudo alguém ser direito. Cedo ali, eu estava no telefone e mocinho hum, tem uma coisa que entrega, que, que é vídeo ali, ninguém tá fazendo assim. Mocinho, me tem uma coisa que tem não entende. Nunka bu fadiadu un influensiadoris prinsipalmenti se ba e tininu pesoas ki kantu ki da kes prublema la son visenti es staba la se ba ta fla un kusa bu ta faze video mas uza bu internet tanbe pa fala algun verdadi sera ki bo e ka prontu bo e pesoas ki mas bu atakadu kantu ku ta yuda son visenti. A mi N fase vídeos, N pâpia alguns kuza ki é verdadi. Mas nhu rapara un kuza, nhu rapara un kuza, Praia kapital di Kabu Verdi, nhos partilha kel vídeo li prinsipalmenti pa txiga na Sampaiola. Mosinhus, nhu rapara un kuza, Praia kapital di Kabu Verdi. Mas festival di cabo verde na son vicente é ka festival é ka gamboba di cabo verde ke sa fase é di brazileiro mosinho onte onte ki son vicente staba di lutro ka tem dinheiro pa ajuda kel pessoa mas son vicente so na kel ano li ya lebado mas di quatro cantor brasileiros Ki ses kaxê é a partir di 300 mil. Mosinhu, será ki ningen ka rapara kel kusa li? Se ba pidi matadu di traves di si rei di seu sel ke pidi ajuda ki pesoa ba da pamodi kre e sai e ba e ba ajuda ki se ba ka presidenti ka nada e juda pamodi e ser umanu e foi kritikadu pa oxi. Ja istu di sai tu boka ma xuxu. Ningen ka ta odja Mosinhus Maria Mendonça Maria Mendonça nau Ivete Sangalo MC Kabelinho Leo Santana Nos prizenti ka ten korajo Di kunbida pa ba kanta Mas na Son Visenti. Ki ka ten kóde ka mortu má dinheru pa kel-la ten. Mosinhu, nungen ka ta fase kel vídiu li. Nungen ka ta fase vídiu pa pâpia, mosinhus. Mosinhu, fakison kriminozu dja txiga Kabu Verdi, sta da Son Visenti. Mosinhu, ganboa di Kabu Verdi, festival di Kabu Verdi, e ka sta pa kabuverdianu na Son Visenti. Ka sta, e ka, e ka, nau. Son Visenti. Dinheru ka ten pa djuda povu, ka ten pa ten bon trabadju, ka ten pa djuda povu, ma ten pa brazilerus. Nhos, nhos ka ta obi na redi sosial kuse ki a ta kontisi ku MCs dentu di Brazil? Ninguen ka ta papia. Mas, ja isu di site, bo ka ma diabu. Bu ka ta fase videos po papia di son vicente kenha kenha di son vicentes ki sa ta ker ta leba tudo ki ki es ka leu santana dintro di cabo verde na festival ma tony fica ka sta la tino militina ka sta la willy simedo ka sta la grace erva ka sta la deni graça ka sta la cabo verdiano ka sta la sta kenha Mosinhu undi ki li mosinhu. Por isu ki mi n gosta di praia Ta fasedu gamboa aves ta podu mesmu artista Mas é so artista di nos pais Mas Son Vicente dinheru ka ten pa djuda kel povu Mosinhus é lamentável pa nos povu Nos é xuxu Se ba uza se rede social pidi ajuda Nen se ku un sponxa e djuda. Nos prizidenti mosinhu so na kel anu li ya sai mas di 2 milhon pa undi ki bai pa brazil ningin ka sta la pa papia ami n kre pesobas di son vicientis pa entra kontatu ku mi pa nu tenta mosinhus ti na ka intendi pamodi ke so kantor brazileru ki ta kanta na son vicienti i so kantoris Milionários, mosinhu Lixemburgo, Lixemburgo, nhu sabe kuzê? É un di país más riku di mundu. Nunka Eduardo Costa ka kanta li, nunka Leo Santana ka kanta li, nunka Ivete Santana ka kanta li, nunka kes brazileru la ka kanta li. Pamodi nos nu ka ten dinheru. Nen na Purtugal kuazi ka kanta. Má na Son Visenti es ta kanta. Kuzê ki ka ta kontise li Son Visenti? Mosinhu kel-li ningen ka ta pâpia. Se ba Bo ti ninhu. Ja Exul sa ten odimoni, e gosta di so atakau, ma pe ataka. Mosinhu festival la Kambau São Vicente di grasa. Di undi ke dinheru ata sai asi pa bo nta atxa na mundu ki no. Mosinhu li na Lixonburgu ten pesoas milionariu, ma nunka ka ben ku Ivete Sangalo, nunka ka ben ku Leo Santana. Dos dum pes si, mi si ka ben, itu ja ka kanta li. Oronha kanta li.

Mi so pode ser sta djuntadu ku fakison so pode ser mos e ka normal mos e praia kapital nhos kustuma oia eduardo costa kanta na cabo verde nho kustuma oia beti sangal kanta na cabo verde nho kustuma leo santana kanta na praia pamo ke na son vicente undi ki ten mas pobre Bos ta inha sa ma Cabo Verde na São Vicente é unico país ki tene mas drogado é unico país nao é unico ilha di Cabo Verde ki tem mas drogado é un di ki ilha di Cabo Verde ki tem mas pobre e ki tem mas doença nho sabe kela nho sabe kela mosi nenhum nos ki ta fase vida nu ka ta riba pa no pape pa nu riba pa nu fla si mosinhos pelo menos Mas mi parse tenan raiba di video Jaison pamodi es ta la pe ataka so Seba mas Seba la ka fase sen kusa e fase e pode ka fase 1% ma e fase 60% e fase Tininho fase tudu ten sigidoris Mas si nhos si Veti Sangalo tava dentu kau Veti nhos sabe kantu milion ke kobra. Pa kanta di grasa mosinhu. Di undi ki presidenti ta konsigi tra kel dinheru pa oi? Mosinhu nada na mun li ka di grasa. Mosinhu modi ki ten dinheru pa u paga Leo Santana pa sai di. Nho kostuma nho kostuma kau venal ta kanta na Brazil. Mosi nos kau venal nos i lixu di pesoa. Nos kau venal nos i lixu nos ta panha lixu nos ta pui na poder. Mosinhu praia kapital. Son Vicente ka ten nem metade di praia. Ma mosinho sin djan djan começa pensa, djan começa pensa kusa ke ta kontisi na São Vicente. Kel kusa ke nhos ta oia na Brasil ta fala kusa di kriminoso, di fakison, sta na São Vicente. Nhos fla mi, mi ki fla. Di li uns tempu si ka tomadu midida. Mosinhu Son Visenti é un pais pikinoti, pikinoti, mosinhu ten más drogadu dintu di Son Visenti, ten más duénsa dintu di Son Visenti, ma é Son Visenti ki más artista famozu ta kanta la. Nunde el nka ta fase vídius. Diabus di pesoas, mosinhu se ba tra si dia, la ka si fiju, la ka si família, ba djuda Son Visenti, el uza si risorsi pa el djuda. É ómi ki más atakadu pa oxi. Mas no presidente di São Vicente. Kusé ke ta kontise mo si? Undi ki bu tene dinheru na ilha di São Vicente ki ka ten dinheru pa djuda povu, ki é migranti ki djuda povu ki foi masakradu, ma dinheru pa e leba Ivete Sangalo bai ku si avion. Nen nu ka sabe si si é avion mau ki bai, kuse ki ba dentu di avion. Nu ka sabe, ningen ka ta papia. Ta due-m di koitadus ki é ba. Manxi na internet ta pidi ta pidi ajuda, sai bai, nada bu ka fase. Mosinhus, prizidenti staba la. Ta fa trosa. Nu sei lamentável pa nos povo cabo-verdiano. Bu ta odja Leo Santana ta canta menos ki meio milhão el ka ta canta. Undi ki é dinheiro sai? Undi ki é dinheiro sai di tudo sende ki ka tem um ano ki ki monte pai perde si filho, monte filho, monte filho perde si pai. Triste pa lamenta. Buru di imigrante ta trabalha na frio na friaça ta djuda ta djuda ta djuda ta manda dinheiro pa djuda São Vicente. E di kes, supostamenti, ke ki ta fladu e un di kes ilha di Kabu Verdi ki ten mas, mas e pesoas ki ki e rasista ku nos pretu. Nos tudu nos e pretu. Dinheru ten pa ben ku Leo Santana. Nen na Lixemburgu ki e pais mas riku ka ben ti oxi. Ka ben oxi nha. Mas na Son Visenti ta bai. Ivete Sangalo ka kanta na na Lixemburgu. Pa oxi ka ten. Ten milionaru li. Mas na Son Visenti dja kanta. MC Kabelinho. Cabelinho ya canta na São Vicente ma na Luxemburgo canta. Fla ki som dja txia Cau Verde, mi ki fla nhos. Nhos fla di ki jeito kel omi buru li ki fla dja txia Cau Verde, dja txia São Vicente. Mo sim São Vicente é um di kes ilha di Cau Verde ki mas tem drogado, ki mas tem doença. Nhos fla é mi ki fla, nhos ba pesquisa nhos odja ka ta conta mentira. Mas ninguém ka ta papia kes presidente ki nhos tem li ki sta dentro São Vicente la. São Vicente Carro ta fika sima sima favela é tardi dimas pamodi cabo verdiano atrás de dinheiro ka nporta mata mas modi ki um pri um bom sim pa levado Leo Santana pa cabo verde pa levado sim esse cabelinho bom sim nhos nhos pensa ku mi e um pergunta fado é de graça pa mundo ba oia de graça undi ki dinheiro tem será ki povo ka tem direito dintro bom sim Ami juadu pa sraka oveja di ke grandi vinhu ki N tila ku nha pai, N ta panha, N ta ben pudi Europa li, xongu rgudidu ku mi. So kel-la ki N ta pidi Deus. O restu, mi ka nada ku mi. Ka nada ku mi. Mosinhu, N ta lenbra, mosinhus, monti di nos migranti nu ta txora, nu ta sufri, ta trabadja na friasa pa manda dinheru pa djuda kel povu. Koitadu di Sebald, foi sakrifikadu pa oxi. Sakrifikadu komu un odimoni. Ma es staba la i ta djuda. Prizidenti ki staba la na puder ta fase trosa di povu. Mo sin e duedu, ningen ka ta papia. Mo sin verdadi ta due, ma e ta pasa faxi. Mo sin modi ki, mo sin na prai ten festival, ma senpri, mo sin es. Abo Gamboa di Son Visenti é un festival di Son Visenti é Gamboa di brazileru ou é un Gamboa? Mo sin ki tenpu ki nhos oia Cabo Verde ta kanta na Brasil? Nós nu ka tem valor pa es. Pamodi nós nu ta da, nu ta da valor? Pamodi São Vicente di nós é burro. Nu ta fla, eh, ka nu ka ta fla di gente di São Vicente. Nós mosi é lamentável mosi. Modi ki Leo Santana ia canta na São Vicente, ma le, ma, ma, ma le Mendonça isso, mas aquilo, na Luxemburgo canta até hoje. São Vicente é um de que, de um de que ilha mais de Cabo Verde que está mais zangado mosi. Mi ki fla es, Fakison kriminozu di Brazil, di kel kusa ki ten di favela, sta dintu Son Visenti. Mi ki fla nhos, Na Son Visenti é la ki pasian ka sabe, é la ki sa ta ivita tudu merda. Mi ki fla nhos, Nhos obi kuse ki N ta fla nhos, Mon fidju, si mundu di Son Visentis ka djunta pa tra kel omi li da, nhos ta tradu koka dintu kadera. Povu ki ta sufri. Koitadu, bu ta fla koitadu. Mosinhu, modi, modi ki festival na praia. Mosinhus, e difísil pa oia un kantor angolanu, e difísil pa oia kantor di brazileru ki ta kobra meiu milhon pa lo menu. Mosinhu, Leo Santana, nho ba piskiza nho zoia, e ta kobra un milhon i ta di reais, i kuazi meiu milhon ke ta kobra. Nhos odja nhos, u di undi kel dinheru sai pa e ba kanta di grasa. Mosinhus, mosinhus, sera ki é verdadi? Oh meu Deus do céu! Mosinho, fla ki son sta bin di Son Vicente. Di Djon Burgo, Luxemburgo é un di kes país más riku di Europa. Leson di Tráfika kanta li ti oji? É monti dinheru gosi. Si Leson di Tráfika ben kanta li bilheti ta sai 500 euros nton? Nha pa isu ki el ta kobra. Má Leson di Tráfika ben ta kobra pa el ta da ku kadera. Ta panhadu ta panhadu meiu milhon ta dadu omi más riku ta fika más riku. Povo ta fika ma pobre, povo ta morre. Mo si tem, si tem raça que é burro ku besta, nau ka ta pôr otu raça do Vicente nau. É kel ome ke nho, ki nho pô na poder, na, na poder. Ti mente nho, nhe, Ave Maria. Hum. Leo Santana, cadê com cadeira? Pamodi banku sta xeiu, burus ta tra kumida di propi si fiju ta da, mundu ta da na kabalu, ta kume i ta da pede. Fakison kriminozu sta dentu Luxenburgu, dentu di Kobede. Nho fla ma e tene duas. Ten un mosu ki ta fasi vidu ke seza, e basa peza pa e mata el.

Dinheru ka ten pa ajuda. Modi ki dinheru ten pa festival? Porra! Mosinhu, kel-li kuzê ki ta kontise, mosinhus? Mosinhu, poku ténpu li ki staba Ivete Sangalo la ka Uverde, da Son Vizente. Onti Palio Santana staba déntu ka Uverde ku el se kabelinhu. Mosinhu, kel-li, kel-li se ka fakison kriminoza ka ten. Meu Deus di séu!

Mozinho modi ki Cabo Verde ton Vicente ten dinheiro pa paga Alex Santana com esse cabelinho? Pa canta de graça? Mozinho? Mozinho, Cabo Verde tem, São Vicente tem ficar um, um código de tráfego, para não É lamentável. Vídeo kel li ta fika pode pô-m, mon fidju.